Diýşim ýaly, internetde ösmek aňsat, wajyp zat dogry ýolda ösmek. Internetde, esasanam Instagramda adamlaryň ýüzde togsany bolgusyz wideosurat, peýdasyz samsyk maglumatlar bilen ösdi. Bilýänsiňiz, köp kişem olary goldady. O goldan kişiler hem bir tarapdan peýdaly maglumat, gyzykly wideolar bilen ösen ýüzde onluk bölegiň gepini etdiler. Garaladylar. Çünki, dogry ýolda üstünlige gitmek aňsat däl we muny başaryp bilmeýänler başaranlaryň gepini etdiler. Aý Berdi maşinik, aý Berdi babnik. Ýaly, bolup biler, ýöne, Ýigidi öldür, hakyny ime diýen söz bar.

Otuz ýaşynda telekeçi bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýylyň on ikinji iýunynda lukman atanyň we mugallym enäniň maşgalasynda üçünji çaga bolup dünýä gelýär. Mugallym diýýänim, rus dili mugallymçylyk diplomy bolsa-da, atasy ony, Türkmençilige dogry gelmeýär, öýde otur, çagalaryňa seret diýip iş etdirmeýär. Atasy, maşgalasyna has gowy seredip bilmek üçin lukmançylykdan başga-da işler etýär we netijede, Bir müň dokuz ýüz togsan ýedinji ýylda Berdi alty ýaşynda, agasy Begli sekiz ýaşynda, uly gyz dogany Dünýä on üç ýaşynda wagty Baýramala türmä düşýär. Durmuş Berdi üçin alty ýaşynda başlaýar. Enesiniň işsizligi, atasynyň goýup giden karzlary, algydarlaryň öýde ýarajak zatlary alyp gidişi, enesine gygyrylyşy Berdä o ýaşda güýçli bolmak üçin motiwasiýa berýär. Wagtyň geçmegi bilen enesi bir bankada tämizlikçi bolup işe başlaýar. O-da agasy bilen bilelikde köçelerden çüýşe, baklažka toplap satmana başlaýar. Gazanan puluna haryt alyp, aýal doganyna berýär. O-da nahar taýýarlaýar. Çagalygy o diýen aňsat geçmedik Berdi soňy bilen çörek, gawun-garpyz satmana başlaýar. Bäş ýyl soňra atasynyň çykyp gelmegi köp zady üýtgedäýjek ýaly bolsa-da, sud edilenligi sebäpli iş tapmasy aňsat bolmaýar. Türmede geçiren günleri, işsizligi sebäpli atasy özüni araga berýär. Berdi mundan soň has agyr günleri başdan geçirýär. Enesiniň urulmasy, deň-duşlary tarapyndan kemsidilmesi, has köp işlerde işlemelidigine düşünen Berdi üç işde işläp, ýarysyny enesine berip, ýarysyny hem özüne saklaýar. Okuwy tamamlap Türkmenistanyň Maliýe institutyna dokument tabşyrýar we üçünji ekzamende Ruhnamadan ýykylýar. Gulluga gitmek üçin ýüregi sebäpli kabul edilmeýär. Bir ýyl soňra Belarussiýa tölegli ýokary okuw jaýyny gazanýar. Aýtmagyna görä, enesiniň altynlaryny satyp giden Berdi uly söwda etmäne okuw ýyllarynda başlaýar. Ilki, kir ýuwujy maşyn alyp, ony işletýär. Okuwçy ýerleşdirip pul alýar. Ekzaminlere girip talyplardan pul alýar we jemlän puluna Stambula gitýär. Gaýdyşda hem, Şirnewlerden bäş ýüz dollarlyk arzan eşiklerden alyp gaýtýar. Gelişi ýaly satylandan soňra, ýanyna ýene bir türkmeni alyp, iki-üç müň dollar pul bilen täzeden gitýär. Ilki alty metr kwadrat, soňra-da elli metr kwadrat dükan açýar. Umumy ýaşaýyş jaýyndaky türkmenlere aýlap satýar we işlerini ýola goýýar. Minskde, Aşgabatda, Istanbulda, Moskwada, hatda Astanada dükan açýar. Söwda bu riskloýyn. Özüň näçe hasaply bolsaň-da, töweregiňdäkilerden, hasaba goşmadyk zatlaryňdan batyp bilýärsiň. Berdi hem Rossiýadaky işini birbada gaty ulaltýar. Ýyldyzlar bilen işleşip başlaýar we bir sebäpden batýar. TM Limited dükanlaryny, Porsche awtoulagyny aldyrýar we bir paket sumka bilen Istanbula gelýär. Bu ýerden hem Nýu-Ýorka gidip, özüni toplap, täzeden gelýär. Gelen wagty korona sebäpli işleri ýok, toýlar sebäpli kostýum alýan ýok. Berdi hem biraz wagt örtük işine girýär we ýagdaýyny düzeltýär. Şu wagt Instagram sahypasynda bir million agzasy bar. Bu türkmenleriň içinde iň köp agzaly sahypa bolsa gerek.

Ýalňyşmadyk adam, bu güne çenli hiç hili risk alan däldir. Üstünliklere hem dogry ýalňyşlar bilen gidilýär. Bu gün size şeýle üstünlige giden biriniň hekaýasyny gürrüň berdim. Kimi arkasyndan, kimi öňünden näme diýse-de, onuň eýýäm bir million agzasy bar. Onuň indiki maksady bolsa öz markasy bilen bir million dollar pul gazanmak, ýagny dollardan millioner bolmak. Işinde üstünlik dilemek bilen biz Türkmenpost topary

Beýle ýaş telekeçilerden kimleri tanaýan bolsaňyz, olary teswirlerde ýazyň. Wideo barada pikirleriňizi aýtmagy hem unutmaň. Hoş, sag boluň, görüşýänçäk!